Kogi State, very funny state. Na Kogi State I go dinner na dinner, dinner. I go MC dinner. Kogi State. They give us small, small juju as souvenir. One woman, they would complain, say the juju too small, you know, if you gala people. and they don't get, don't get problem for you now. No be last week native doctor, native doctor dey sick, na medical doctor save am. Na collabo, this life na collabo. wetin dey make native doctor, native doctor dey get infection, wetin dey do? Wetin be native doctor work? Funny Bruno come here dey tell una about Kogi state, see who no even go, who no grow for Kogi, bloody civilian. Na we wey go Kogi we go tell you. Na Kogi state two weeks ago I see where EFCC go arrest one DPO. Why? Di DPO collect loan from Palmpay use police station as collateral. Na Kogi state I dey travel one day with one nursing mother inside bus. She dey breastfeed pikin of that kind three to four months and you know say those kind children dem no dey fit hold breast with their hand. As our motor just dey approach one place wey dem dey call Okene wey road no good. The moment our motor begin jump from one pothole to another na so the breast comot from the pikin mouth enter my mouth. Man no lie, the milk sweet o. Oh. Somebody was asking me why I started wearing big big trousers. I started wearing big big trousers to cover my shame.

We go dey saw our own for party. All of us we are outside. Who you saw for go snap post, we sef go snap post. Facebook go shock. then why? Everything when I wear, e no cost. Material no buy am, the tailor thief am. I only thread now I pay for. Life is not too cost. Now you won't wear better things wey cost. Who wan help me make e help me o. Na today Monday na im Wike give all the beggar last day.

so that your ex go dey shame say you dey do well yes that your ex make you see am say you buy table because your ex no buy table you you buy. Ramsey Papi is someone who doesn't give up. Like, he push clowns, you know. and- You can see how amazing the show is, the packaging and everything. Yeah, excellent. Papi is someone that everything he does, there's uniqueness in everything he does.

You dey hear? Head Na burn. see who go pay you there, BMU go Head pay you. burn, no fish for stew o, person dey hustle o. Na this year 2024, the richest man in Africa, Aliko Dangote, cry this year o. If Aliko can cry, who am I? Anyị Igbo ma ya. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Nigeria kwenu.

If you see the way your father dey slam nyash. and na that I know say this your father. This my father. You took it from him. My father thunder for you dey mad. Na this one dem dey call beef song beef. Normally for for Yankee house you shake am for shoot you to to to.

before dem put my name for gay and imagine say dem come say na very dark man dey sex me with this short hand how i go use reject am no be no be as you hold this hand eh or you hold the right hand i go fit fight am with this one. Just seeing you here, I'm already excited because I know you're going to kill it. You are fast, rising, everybody's already. Baba, I do go believe me. Oh. I know, I know. Don't worry, I know. I put my money on you. Sure bet. until i kill myself kill one person wey win talent hunt una no go help us wey get talent which talent dey wan use this country any talent dey work papi gather us here carry cigar him papa dey watch am smoke cigar for the first time where is your father he say irresponsible father my father go watch me carry cigar ah ah is am i mad where the father No be im mate be president. Papi suppose be Seyi Bo eh, eh, Seyi Tinubu. Look at what you, are- you and your father dey disgrace una sef. Dey perform for Skywise, Seyi Bo the den. Una family nothing dey. This papi too get for mouth o. Last year he carry im mama, this year im papa. Next year he go carry one widow for their family. He just last you be fool o guy see show wey we come since yesterday your father my father no hoe if no be my father wey no funny all of us for dey do comedies na for dey perform e dey perform see time wey you dey call me young boy like me when old people suppose dey sleep and you people suppose to be outside no be una mates keep us for this condition what what that every small thing they go say what an elder see sitting down wetin elder see wey we will never see since seven years when i graduate from school even for church they no dey take workers again Everywhere don full. See Pelumi, na lawyer, na politician, na pastor, e dey manage Moses Bliss. Only him o. Skywise dey get barbing saloon, e dey sell car, e dey fight with Tonto Dike, everything he.